Bini Spiritu Santu bini Bini Spiritu Santu bin Bin bin ilumina nos kurason Bini bin yena nos kurason Bini bin karga nos kurason ku bo amor Bini bin duna nos e pas ku nos ta buska Bini bin duna nos e lus ku nos tin mester Bini i entrega bo mes na nos Pa nos tambe por abri nos kurason i entregá nos mes na bo, Tata, Yu i Spiritu Santu. Señor, nos ta gradisí bo, nos ta glorifiká bo i alsá bo pa e siman nobo aki. O Tata di divino grasia, abo ku ta asina grandi, abo ku ta asina mahestoso ku tin e poder divino, Tata, nos ta gradisí bo, nos ta alabá bo, nos ta glorifiká bo, Nos ta halsa Bo, Señor, pasobra nos ta kere i konfia ku abo ta e Dios berdadero. Abo ta e Dios ku ta e úniko berdadero Esun ku por iluminá nos bida, ku por yena nos ku Bo grasianan di amor, ku por duna nos e nesesidatnan. Bo ta supli nos nesesidatnan. Bo ta duna nos e sanashon. Bo ta duna nos e grasianan di amor. Abo, Señor, ta duna nos. E loke nan cu nos curason ta angela, si ta Bo santa boluntat. Tata, nos ta encomenda e siman nobo aki na Bo, Señor. Nos ta yama Bo danki, Tata, pa e siman nobo aki. Nos ta encomenda Bo cada un di e rumannan cu nos ta reza p'e diariamente. Nos ta encomenda Bo esnan cu no a pidi nos oracion, pero ta den necesidad di esaki, Señor. O Tata, Abo conoce cada un ruman. na cas, na hospital, unda cu nan por ta si nan tin mester di un man sanador, si nan tin mester di un man di yudansa, un man di fortalesa, un man di sanacion. Señor, bai cerca nan riba e djaluna meinta aki, pone Bo man sanador riba nan, sana nan, sana nan curason, sana nan alma, sana nan, Señor, yena nan cu Abo, Señor, basha Bo mes riba nan, dota nan, Señor, cu Bo Palabranan. Bini, O Spiritu Santu di Dios, bini cerca cada un di nos. Tuma bo bibá den nos kurason, o Spiritu Santu di Dios, nos ta alabá bo, nos ta glorifiká bo pa bo presensia na e medio di nos, pa e transformashon, pa e pordon, pa e grasianan di amor. Tata, nos ta yamá bo danki. Nos ta enkomendá bo, Señor, pa eradikashon di e pandemia di Covid for di nos pais, for di den mundu henter, for di nos islanan ruman. Nos ta presentá bo nos famianan kompleto, Señor, o nos hubentut di Kòrsou, o Tata. Tata, nos ta pidi Bo pa e futuro di e mundu aki, pa e futuro di e pais aki, pa e futuro di nos diosen, sí, Señor. Oh, Tata di Divina Gracia, Abo tin palabranan cu ta duna fortaleza, cu ta duna ánimo. Nos ta alabá Bo, nos ta glorificá Bo, nos ta alzá Bo, Señor, pasobra nos sa si ca ken otro nos por bai, Tata. Tata, ta den Bo cruz, riba Bo cruz di victoria nos ta confia. Den bo krus di viktoria nos a haña salbashon. Den bo krus di viktoria nos a haña triunfo. Den bo krus di viktoria nos tin ánimo i fortalesa pa nos sigui den e siman noba ki tambe, Tata, pa nos alabá bo. Nos ta gradisí bo p'e rumannan ku a haña sanashon despues ku nan a keda kontaminá ku e pandemia di covid, ku e viro di covid. Tata, bo tin poder pa kaba ku e plaga aki, i nos ta pidi bo, eliminá esaki pa medio di bo Spiritu Santu. O Spiritu Santu, bini, bini i tuma bo bibá, tuma bo bibá den nos kurason, i transformá nos i kambia nos. Nos ta glorifiká bo, nos ta alsá bo, o Spiritu Santu di Dios. Tata, Yu i Spiritu Santu, nos ta glorifiká, nos ta alabá bo, i nos ta entregá bo i enkomendá bo e siman nobo aki, ku tur loke ku abo permití, ta bini direktamente di bo gracia, cu nada otro no por pasa sino ta pa bo voluntad y pa bo honor y gloria, y abo permiti nos tur dia di nobo mira bo cara, busca bo cara y tin un encuentro personal cu bo. Cu asina sea.